masikati akanaka vana vamwari eh, izvi zvinodaira kuti ndinokuwana imene mufaro mukuru mm, ndinoda kuti mundiregerere munoziva kuti studio yemunhu mumwe chete saka kuita kuti macameras acho ange akanyatsosetwa zvakanaka eh, ndinofanira kunge ndiri kuseri kwawo ndichitekenya tekenya imimi muchifanoona ndiyo pandinofanira kunge ndiine mumhanzi wekufanoridza asi zviri kuita zvichifamba zvishoma nezvishoma tichasvika zvedu eh, tichasvika zvedu pakuti zvese zviitike zvakanaka eh, ichokwadi a masikati masikati akanaka e, vana vana vamwari kwamuri kupi kwose kumativi mana enyika muna muvhangeri mangwende panguva ino yemasikati patiri kuda kuti titore chinhambo chekudziidzira kudzora murangariro unoziva kuti ndakati tiri kuda kuti mugore rino ra2020 zvichienda mberi tinge tichidzidzira kuti tingaite kuti pfungwa dzedu murangariro yedu igare panzvimbo imwe chete isingagabe gabe isingamhanye mhanye nezvekuti tingazviite sei Saka tiripo pachirongwa, ndinodaira kuti muri kuzama nepose pamunokwanisa musingazvipe mhosva yekuti ah, zviri kumbonyatsoita seiko izvi, zviri kugozha, zviri kuoma, eh, hakuna e, chinouya wakagara, hakuna chakachipa mukati meupenyu. Hanzi kana zvisingarwadzi hazvina mubhadharo zvinhu zvinouya nekurwadza zvine mubhadharo zvinhu zvinouya nekutamburira zvine mubhadharo uyezve zvinoreva chii mari yekuzviseenzera wega uchibuda uziya nedikita inonakidza kuzvitengera chinhu chako uchipfeka uchidya uchifamba nacho kana kuti uchivaka nacho Pane mari yekungowana wakagara. Mari yekuba hainakidze hakuna angapemberere kuti nhasi tatenga motikari nemari yekuba saka uyai vanhu tipemberere kunyange mbavha dzichigona kuzviita izvo zvaizvo nekuti ndo upenyu hwadzo asi dzinenge dzichipemberera dzakaringa nzira hanzi mombe yekuronzerwa ikama wakarimunga nzira Saka musazvipe mhosva kana muri kuti dzimwe nguva pfungwa dzenyu dzinomhanya kure, pfungwa dzenyu dzinoenda kune zvimwe zvinhambo, dzinoenda kunoita zvimwe zvinhu. Aiwa, ndozvinoita pfungwa, ndozvazvinoita eh, vana vaMwari. Chero shoko raMwari rinotaura wani kudaro. Tsamba yandiri kuda kuti tidzidze nekufunga nezvayo pakufunga murangariro nhasi itsamba yakanyorerwa waGaratia namupostori Pauro. VaGaratia 5 pavhesi ya17 regai nditange nayo pa16 munzwe zvainotaura inoti saka ndinoti raramai nomweya uye hamungazofadzi nyama nekuchiwa kwayo vhesi 17 nokuti nyama inoshuva zvinopesana nomweya uye mweya unopesanawo nezvinoshuwiwa nenyama. Izvi zvinorwisana pachazvo kuti murege kuita zvamunoda. 18 asi kana muchitungamirirwa nomweya hamusi pasi pemurayiro. Ndangoti mungonzwisisa kuti Pauro akanga ari kubva kupi achienda kupi nenhau iyi. Pauro ari kutaura kutiko pazvinhu zviiri zvinonzi nyama nechinonzi mweya, kana kuti chinhu chinonzi nyama nechinhu chinonzi pfungwa. Zvinhu izvozvi zviri zviiri izvi zvinokakatirana, chimwe chichida kuenda uku, chimwe chichida kuenda uku, chimwe chichida kuenda uku, chimwe chichida kuenda uku, zvopedzisira awe mapisha mapisha kune vamwe vanhu vasingakwanisi kudzora murangariro kune vamwe vanhu vasingatore nguva yavo yekuda kunyatsoteerera kuti chiko chiri kumbonyatsoitika mumiri wangu vanopedzesera vave kutonzwa kutsamwa wave kutonzwa kukanganisika mukati mepfungwa nendangariro dzavo zviya zvekuti vanenge vakungomhanya mhanya kana vari vamwe vaye vaye vanenge vakupedzisira vakutofunga kuita zvimwe zvinhu zvisina kururama pamusoro pezvavo panyama yavo kana kuti muzviito zvavo chandiri kutaura pa nemuchirungu inonzi distress vanopedzisira vave distressed zvekuti havachakwanise kuti vaite zvavanofanira kunge vachiita mazuva ese ndopamunoona vai vai vane pfungwa dzimwe e, dzekuzvikuvadza vanopedzisira vakufunga kuti ndinofunga ndikazvirwadzisa panyama yangu zvinodzikamisa pfungwa yangu kana kuti ndikazvirwadzisa papfungwa yangu zvinodzikamisa nyama yangu ndosaka muchizopedzisira maakuona kuti vamwe wedu chero chero tisingarwari nepfungwa kana kuti tisina tisingazosvike padanho riya rekuva distressed zvakanyanya asi nekuda kwekuti nyama yedu iri kutadza kukunda zviri kudiwa nepfungwa tinopedzisira taakuteedzera zviri kudiwa nepfungwa dzedu topedza tapinda muna taisireva kana kuti pfungwa dzinopedzisira dzakuteedzera zviri kudiwa nenyama topedzisira tapinda muna taisirewa kana kuti topedzisira tabatirira pane zvinhu zvakasiyana siyana tikange takutarisa pa e, nyaya dzezvinhu zvakafanana neatingati maaddictions ma nechirungu uh, obsessions nechirungu zvese izvo zvezvo zvinokonzerwa nekuda kwekuti tatadza ku, kuti pfungwa dzirambe dzi, dzi kuita zviri kudiwa nenyama ne kana kuti nyama yatadza kuramba zviri kudiwa nepfungwa topedzisira taakutora zvinodhaka taakuzvinwiwa mbanje nezvitumwe twese twakasiyana siyana tuya tuya kana kuti topedzisira taakupedza mari yedu yakawanda zvikuru kwazvo tichibheja mabhiza tichibheja mumafruit machines tichibheja bhora tichibheja zvakangosiyana siyana kana kuti takupedzisira takusenzesa miri yedu muzvinhu zvisina basa kusangana nevarume kusangana nevakadzi vakasiyana siyana tinopedzera takuita zvakasiyana siyana zvinozotipedzisira tapinda mukanwa mamuperi asi kana takadzidza kudzora murangariro wedu tinoita kuti nyama nemweya zvisangane pakati nepakati zvobva zvati gedye gedye inonzi nemuchirungu kubhalansa iya saka kuti tikwanise kudaro tinofanira kunge tichitakadzidzira kudzora murangariro saka kudzora murangariro hama wadikani ndati inini musanyanya kuzvipa mhosva kana muchiona zviri kukuremerai Mazuva ekutanga chinodiwa ndechekuti tirambe tichingoyedza tichingoyedza tichingoyedza tichingoyedza nguva dzose ngatirambei tichidzidza nguva nenguva sezviya zvatinoita ndakapa muenzaniso wekuti kana uchinge uchienda kujimu uchida kuti unosimba zvinotoda kuti wapinda mujimu macho womhanya wosimudza simbi wodhonza zvinodhonzwa wokwira zvinokwirwa wozvambarira papi panodiwa kuti uzvambarirwa uchiita zvese zvekudhonza mamhasuro epadumbu zvese uchizviita izvozvo ukati iwewe waenda kujimu woti a ah, kupinda mujimu ah, ungoti mhanye mhanye wobva wati aiwa zvarwadza wochigara zvako pasi woenda pafoni yako uchiona umwe wachiita zvawanoita muchimu chokwadi ndechekuti unobudamo uchiti hongu ndabva kuchimu asi hauna chaunenge uri kuita kumuviri wako saka zvakakosha kuti nyange zvichirwadza kudzidzira kwatinoita mujimu ndokunoita kuti mamasure edu adzidzirewo naiwo akwanise ku, ku, ku, ku kutolerata zvakaoma nepfungwa dzeduwo mufunge pfungwa dzedu dzinodhadhamuka dzichidzoka dzinodhadhamuka dzichidzoka saka dzinoumbika pfungwa dzedu zviya anditi makanzwa muimbi achitaura kuti mwari makafanana nemuimbi wehari anoziva zvaanoda pamusoro pehari dzake nesuwo vanhu takafanirana nemuumbi wehari anoziva zvaanoda pamusoro pehari dzake anoziva zvaanoda pamusoro pepfungwa dzake saka kudzinatsa kana kuti kudziipisa zvese izvozvo izvo zviri mumaoko ako ichokwadi chekuti tose kana tichinge tiine mwoyo unoda tine simba rekukwanisa kuti tiumbe pfungwa dzedu kuita zvatinoda hongu tose takazvarwa tiine kufunga kwakasiyana siyana nekunzwa kwakasiyana siyana mukanzwa kuti nyarara ndiri kutsvaga ndinenge ndiri kuedza kutsvaga izwi re izwi rechishona kana kuti zita rechishona rinonyatso eh, tigadye ipapapa eh, Takazvarwa tiine mafungiro, takazvarwa tiine manzwiro atinoita zvinhu akasiyana siyana. Vamwe vanonzwa hasha asi wachigona wachi, wasina dambudziko nadzoba wachikwanisa kudzidzora zvisina kana kumbodzidziswa kana kuita sei kuti ndo mazvarirwa wakangoita. Kune vamwe wakazvarwa waine hasha dzine munhu wese asi kana dzamubata dzinokurumbidza dzasvika pakaipa zvekuti anopedzisira akurwisana nevanhu kana kuti akuputsa zvinhu kana kuti iye akuzvikwadza nekuda kwekuwandisa kwehasha mumwe anotozoti kana akasatowana chimwe chinhu chaanoputsa hasha dzacho hadziperi kusiyana kwehasha asi regerai ndikuudzei ndichiti zvese izvozvo izvo kana tichinge tiine mwoyo unoda tinokwanisa kuti tidzidzise pfungwa dzedu tinokwanisa kunge tichidzidzisa pfungwa dzedu kuti dziite kuti maemotions iwayayo asapedzisere atipinza muna e, muna taisiriwa mufunge zvenyu ichi chipo chiri kumunhu wese nekuda kwekuti pfungwa zvakaonekwa kuti dzinogona kuumbwa zvatinoda saka kana ukavhura gonhi remwoyo wako ukavhura gonhi repfungwa dzako e, masikati anaya pakudzidzira kwatichaita uchaona kuti zvinobatika iwewo tapedza uri pako wega uri kumba woramba uchidzidzira woramba uchidzidzira usaneta ramba uchidzidzira uchaona kuti mukuramba uchidzidzira ndo muchaita kuti pfungwa dzako dzipedzisire dzateramira kana wakuzonamata kuna mwari unonyatsonamata wakadekara kana wakuzobata masowe unobata masowe wakadekara kana wakuzobata mutsanyo unobata mutsanyo pfungwa dzako dzakadekara dziri panzvimbo yekuziva kuti chandiri kubatira mutsanyo inini ndechakati nechakati chete chete zvopera zvakadaro dzisingati pano wabatawo chino wabata mutsanyo wako wopedzera wakwese kwese kana kuti munamato wako wopedzera wakwese kwese asi kuti kana wakadzidza kudzora murangariro unongoziva kuti zvatiri kuita panguva ino ndoo zvakakosha zvimwe zvese zviri kuuya zvichitenderedza aiwa zvine nguva yazvo kureva kwemunzwisisi weuchenjeri chimwe nechimwe chine nguva yacho hama wadiwa tinoda kuti iko zvino pataakuda kuti tigozochipinda pakutanga kudziidzira kudzora murangariro mucherechedze zvinge zviri kuitika mukati meupenyu hwenyu kubvira paweekend yatabva iyoyii kusvikira pari nhasi muzviregere muzviregere muzviregere muzvitsvete kumashure shure kwepfungwa dzenyu muzvitsvete kumashure shure kwepfungwa dzenyu muti hongu ndinozviziva zvinhu izvozvo zvakaitika asi zvaitika munguva yakapera pandiri ipo pano hazvisisiri kuitika kana kuri kuti wakatsamwiswa kana kuti wakafarisiswa zvikuru kana kuri kuti chiiko chakaitika wanga uri kurwara une pari kukurwadza izvozvi zviri kudii ndiri kuda kuti panguva yatiri kupinda mukudzora murangariro tidzosere pfungwa idzodzo kumashure tiregedze dziregedze yatinoti nemuchirungu letting go let go pfungwa idzodzo let go my emotions iwayo let go ma memories iwayo let go zvinhu zvauri kufungidzira kuti gore rinouya kuswera mangwana kana kuti chii ndingade kuzozviita zviregedze panguva inoiyi kana kuri kuti wenge uri kutarisa chirongwa chine ichichi chisisiri life wanga uchibva wabva kumwe kunhu kwawaitirwa zvimwe zvinhu pamwe paunga uri kutyaira motikari uchienda kumba uchiuya kumba waita mumwe munhu ambopinda pamberi pako zvisina tsarukano zvikakupa hasha zvikuru kwazvo kana kuti wanga uri wasvika pamba uchidi unosikuwana pekupaka motikari pari padhuze asi wobva waona kuti aa hapasi padhuze papekupaka motikari ndikuda kuti eh, ndikuda kuti uzviregedze izvo zvezvo uzviburitse mupfungwa dzako usanyanye kuzvibatirira kwete eh, chinoitika ndechekuti ipapa patine tiri kuita zvinhu zvakadai izvi ndo panoda vamwe vanhu kuti vafone eh, zvotikanganisa chirongwa chatinenge tiri kuita eh, zvibvise mupfungwa dzako usazvibatirire usahakire pazviriba zviregere eh, zviende kana paine chimwe chinhu chiri kukutambudza iko zvine izvizvi zvakare chiregere chiende ndida kuti tipinde pakudzora murangariro senguva yese chinhu chekutanga kutanga kutsvaga patinogara eh, zvakanaka e, patinogara zvakanaka zvatinonzwa kuti e, hongu ndakagara zvakanaka e, miri wangu wakanyatso kudekara zvakanaka e, ndichagara panapa kwenguva nekuti tida kuti tiite isisu e, tidzidzire kudzora murangariro kwemaminetsi gumi takamboita maminutes matatu tikaita maminutes mashanu nhasi tida kuti tiite maminutes gumi ekudzora murangariro maminutes gumi chete chete ekudzora murangariro e, nguva yose rangarirai kuti tinoda kuti titsvage pekugara pakanaka pasingatirwadzi pasingatigogodere aa pakanaka kana uri kuda kupfugama tsvaga pekupfugama tsvaga cushion uise cushion pasi kuitira kuti 10 minutes unge wakapfugama usingarwadziwe usingagogoderwe aiwa cushion ndeyako mwari unonzwa mufunge chero wakapfugama pacushion sekunzwa kwaanongoita kana wakapfugama padombo kana kunge wakapfugama eh, pakapeti kana pafloor zviri kwauri kana uchinzwa zvakakurerukira eh, kupfugama pakapeti pasina kana padombo kana paflow pasina kusheni zvese zviri kwauri kana uchinzwa zvakakunakira kuti ugare pacheya gara pacheya tinoda kuti tidzidzire tiri tiri comfortable saka tagara zvakanaka chatinofanira kuti tichitanga kuita ndechekuti tinoda kuti rangarirai kuti takatiziso unoda kuti uzive pauri nezvauri kunzwa mukati mauri nezvauri kunzwa mupfungwa dzako saka chekutanga ingotarisa pauri ungoona kuti hongu iye zvino izvi ndiri mumba mandiri kuona tv mandiri kuona macurtains mandiri kuona sofa mandiri kuona kamera iri kundi iri kurekodha eh, ndiri kuona kuti ndakapfeka gamenzi chena ndiri kuona kuti kune rimwe divi kune, kune mamwe masofa e, madziro emumba munomumu ndecream ndo nzvimbo yandiri saka yakandisunungukira nzvimbo inoyi tapedza izvozvo ndikuda kuti tichitarisawo miiri wedu rangarirai vana vamwari kuti ndakati chinhu chakakosha kuti miiri wako uzivewo kuti iwewe unouda unoushuvirawo zvakanaka une tsitsi nawo une rudo nawo uyezve unouregererawo kana paine pamwe paunombokufinhurawo unonzwirawo tsitsi kuti aiwa inga kana neniwo ndinombokanganisa saka muviri wanguwo pane paunombokanganisa saka zvakakosha kuti titange kutarisa tobvira kumakumbo tinoda kubvira kumakumbo kuti ungoziva kuti tsoka dzako dziripo nekungodzifambisa zvishoma nezvishoma mozoti tsoka ndinadzo woenda woona kuti tsapfu dzako unadzo mabvi ako unawo zvidya zvako zviripo wakagara pacheya e ndinoziva kuti kune vamwe Vanogona kunge vasina mitezo yandiri kutaura pamusoro pezvayo. Kana muchinge musina mitezo yandiri kutaura pamusoro pezvayo, zvakare zvisanyanye kukudyai mwoyo, nekuti ndo zvazviri panguva ino. Wonzwa kuti dumbu rako riripo, chipfuva chako chiripo, mapendeketa ako uri kwanzwa, maoko ako zvanza zvako nezvikunwe uri kuzvinzwa mutsipa uri kuunzwa musoro wako uripo nezvose zviri mumusoro maziso mhuno muromo nzeve uri kuzvinzwa kuti zvinhu izvozvo hongu ndinazvo zvese nhengo dzemiiri dzandinadzo dzandinokwanisa kuti ndidziratidze kuti ndiri kudzifunga nezvadzo ndadzibata bata tapedza izvozvo ndoda kuti mungokurumbidza kutarisa murangariro wayako kuti uri kupi tiri kutaura panapa maererano nezvemaemotions kuti maemotions ako ari papi ndikuda kuti kana pose patamboita apa tatanga tichitarisa matiri tigozotarisa miri wedu uchiri kunzwa iwewe kuti maemotions ako achiri padenga denga chaizvo toda kuti ungoregera Kuti iyo nguva ino iyi inguva yekudzora murangariro, inguva yekudziidzira kudzora murangariro. Saka ndichazodzoka zvangu kana tapedza kune zvandiri kunzwa mupfungwa dzangu. Ndakati chinhu chatichanyanya kuita pamusoro pezvacho pakudzidza kudzora murangariro kunangisisa mafemero atinenge tiri kuita mafemero edu kunangisisa mafemero edu ndida kuti murangarire kuti ndakatiini pakudzora murangariro pfungwa dzedu hadzizombofa dzakanyarara kuti zii dzinoramba dzichingofunga chete ndozvinoitwa nepfungwa asi regerai nditi kwamuri kana ukakwanisa kuti zvadziri kufunga zvakasiyana nekunangisisa kumafemero ako wazviona usahakire pazviri asi kuti zviregedze wodzosera pfungwa dzako pakunangisisa mufemero wauri kuita saka kutanga nekutanga Ndinokurudzira kuti tigare musana wedu wakanyatsotswasuka. Izvi zvinobatsira kuti tirambe tichifema zvakanaka uyezve tirambe takachenjera tiri alert nekuti tikadai izvi miri wedu pfungwa dzedu dzinofunga kuti taakuda kuzorora kuti tikotsire saka unozoona vamwe vakuita mugonono pakudzora murangariro saka tikaramba takaswatuka tinenge tiri kutaurira pfungwa dzedu kuti aiwa panguva ineyi takamuka tiri kuita zvatiri kuita saka ngatirambe takamuka pfungwa nenyama zvodhonzerana pamwe chete kana tagadzirira ndinoda kuti titsinzinye maziso titsinzinye maziso edu mukunamata kwatinoita tinonamata takatsinzinye maziso kunyange zvazvo imwe nenguva vamwe kana vari kumasowe vanotya kuvhara maziso saka vanonamata vakasvinura kuitira kuti kana paine chinouya hachivabati makarivara saka kana uchinge uri pasuwe kana kuti uchinge uri panzvimbo yaona uchika kuvhara maziso unogona kuvhura maziso ako zvako asi zvishoma shoma kwete kubva wati banamana wotarisa panzvimbo imwe chete zvekuti hakuna zvimwe zvinhu zvakawanda zviri kutora njere dzako burikidza nekuona maoko ako waisa pamwe chete kana kuti wakaparadzanisa waka ari pamusoro pemakumbo ako zviri kwauri kana uchida kutanga nekuti muzita renyu baba mwanakomana mweya mutsvene usati watanga kunan'anidza mufemero wauri kuita chiregerai ndisete nguva kuitira kuti tibate nguva tatida kuita 10 minutes 10 minutes chete mm. saka kutanga kufema kutanga kufema tinotanga kufema katatu tichifema nemumhuno tofema kunze nemukanwa kufemera mukati nemhuno tofemera kunze nemukanwa katatu tobva tachizoenda zvedu pamufemero wedu watinoita nguva dzose tichinangisisa mufemero iwoyo ngatitangei ndichange ndichitaura zvangu pano neapo asi kutanga 5 minutes dzekutanga ndichange ndakanyarara

tinoda kuti mucherechedze pfungwa dzenyu kuti dziri papi kana dzichinge dzaenda tinoda kuti ungozicherechedza kuti pfungwa dzangu dzambotorwa dzabiwa nechimwe chinhu Wochiregedza wodzidzora pakucherechedza kufema kwauri kuita. hazvina basa kuti dzaenda kangani zvine basa ndezvekuti wadzidzora kangani pakucherechedza kufema kwauri kuita dzinogona kuenda kazana asi iwewe pemberera kuti kazana nekuraudza wakwanisa kudzidzora pfungwa dzako pakucherechedza kufema kwauri kuita ndozvinoita pfungwa usazvitongere kunaka kana kuti kushata kana pfungwa dzako dzichimboenda ingoregera wodzosa pakufunga kana kuti pakucherechedza mufemero wauri kuita

hazvirambidzwe kuti unyemwerere ndo zvimwe zvekunakira kudzora murangariro nekuda kuti pfungwa dzako dzikange dzachinyararira dzachiteramira dzinotangisa iye zvine izvi kunzwa rudekaro e, uyezve kunzwa rudekaro kunounza kufara munyama kunounza kufara mumuviri dzimweni dzenguva uchanzwa kunge wakuda kubatwa nehope Ingosimudza muviri wako zvakare. Chikonzero chekuti dzimwe nedzenguva muviri wako wengowadzika, rangarira kuti ndati inini, tikangodai izvi muviri wedu unofunga kuti yanguva yekuti tikotsire, wobva hope dzobva dzauya. Asi kana ukaramba wakatwasudza musana wako, uchaona kuti nepfungwa dzakowo dzinoramba dzakachangamuka.

chero ukanzwa kuvaviwa chero ukanzwa kupfikiwa kana ukanzwa marwadzo ingoatarisa wobvise pfungwa dzako paari udziise pakucherechedza mafemero auri kuita

Mm. nguva dzedu dzakwana maita basa e munochigona kuvhura zvenyu maziso eh, maziso enyu mogara zvenyu zvakanaka sekutaura kwandakamboita paye tinoti kana tapedza kudzora murangariro tongotora ka kanguva kadiki diki kekuti tingoti e, ongororei zvatabva mukuita iwe pache zvako kungoti ongorora zvishoma shoma zvawabva mukuita kuti uone kuti pfungwa dzako dzinge dziri papi wakwanisa here kuramba uchidzidzora pakucherechedza mafemero auri kuita waramba here usingazvitongere kunaka kana kuti kushata uchingogamuchira kuti zvandiri kutiita izvozvo izvi ndo zvandinofanira kunge ndichiita ndiri kucherechedza mafemero andiri kuita uyezve pawaramba uchidaro iwewe wanzwei wanzwa pfungwa dzako dzichitanga kugadzikana wanzwa pfungwa dzako dzichitanga kudekara wanzwa muviri wako uchitanga kunyatso kusununguka wanzwa muviri wako uchirelaxa kana kanguva kaike kawanga wakuda kunzwa kahope kanguva kaike kawanga wakuda kunzwa kuti ah, dai ndaramba tichingoenda 10 minutes ko dzakurumbidzireiko kudari so ndo zvinoita murangariro kana uchinge wakadekara kana uchinge wadzidza kudzora murangariro unokwanisa kugara murangariro wako wakangodekara murangariro wako wakangosununguka ukange murangariro wako ukange wasununguka mufunge zvenyu nenyama yako ichasununguka nenyama yako ichafara nepfungwa dzako dzichawe dzakasimba kana tichidzora murangariro rangarirai kuti dambudziko ratinoitika rinoitika pasi panapa kurwadziwa kwatinoitwa neupenyu kunyanya kurwadziwa kwatinoita nezvinoitika mukati meupenyu hwedu marwadzo chaiwo chaiwo epanyama inhau yepekuti hatigamuchire tinoramba kuti dai upenyu husina kundiitira kudaro daiwo zvinhu zvisina kumira zvakadaro dai zvinge zvakaita zvaunoda iwewe Asi ukadzidza kudzora murangariro, uchaona kuti unokudzidzisa kugamuchira upenyu sezvauri panguva iyoyo. Kana kuri kutonhora, kuri kutonhora. Kana kuri kupisa, kuri kupisa. Kunaka kana kuipa hazvisiri izvoba zvinouira chando. Chando hachiuye kuzoipisa upenyu, chando hachiuye kuzonakisa upenyu. Chando chinouya nekuti chando chakagara chichinzi chichauya. Nekudaro nenhamo nematambudziko nekurwarirwa nekurwara nekufirwa nekuita se zvese izvozvo zvinoitika kwete kuti zvine chekuita newe kana kuti zvakakuvenga kana kuti zvinoda kuti ugare uchitambudzika kwete zvinodaro nekuda kwekuti ndomusikirwo wazvakaitwa kuti upenyu hune nhamo upenyu hune kufa upenyu hune nzara upenyu hune mafaro upenyu hune kusauka upenyu hune kunge mari une mari upenyu hune kufamba upenyu hune kusvika upenyu hune zvese kudzora murangariro kunodzidzisa izvozvo rangarirai vana vamwari kuti mufunge zvenyu dzidzai kuti upenyu kukuva kuita mavanga kuimbuka kana, ku, kana kushaya mumwe mutezo kana kurwara hakusi kuipa kweupenyu ndo zvakaita upenyu hazvireve kuti iwewe hausisiri munhu endai musango ndinoda kukumbirai kuti muende musango munotarisa miti irimo chero mukaenda mumasango emiti inochengeterwa kugadzira fenicha kana kugadzira chii munotarisa kuti chiiko chimboriko miti iri musango mimwe yacho yakatyoka mapazi mimwe yacho ine mavanga ekumboti vamwe vanenge vachiedza demo rake kuti kutoedzera demo rake pamuti kuti muti ndida kumboona demo rangu ranyatsopinza zvakanaka here oriedzera pane mumwe muti wosara zvavo uine vanga asi hauregere kukura unoramba uchikura svikira waibva paunezenge wakutemwa kuti ugadzirise fenicha saka newewo ufunge zvako Vanhu twese tunoitika mukati meupenyu tuyazo hatina kugadzirwa munzi tikurwadziswiwe twakagadzirwa kuti tikudzidzise kuti ndo upenyu zvawakaita asi unogona kungoramba uchirarama chete mukati meupenyu kana zvichinge zvakadaro zvaakuda kuti kana pfungwa dzako dzakateramira ufunge zvako kana dzakateramira dzinofunga zvakajeka kana pfungwa dzako dzakaterama dzinofunga zvakajeka asi kana dzichigabha gabha hadzifungi zvakanyatsoti twasa dzinenge dziri kwese handiti munozviziva zviya vana vamwari kuti e, munhu wese chipuka chese chiri pasi panapa chine yenganzi nemuchirungu reptile brain tikatarisa munhu

patinozosiyana isisu ibrain takukwira kuenda kudenga manje uko kwatinozoti munhu akachipiwa pfungwa dzekufunga saka pfungwa dzawakapiwa dzekufunga dzinoti kana dzanzwa hasha dzenyoka kana dzanzwa hasha dzechipembere dzanzwa hasha dzenyuchi nekuti iwewo wakapiwa mufungo tinotarisira kuti unochiisa giya remufungo kuti hongu ndanzwa hangu hasha asika inini handisi chipemberi inini handisi nyoka inini handisi shumba handingomari handingorume nezvimwe zvandisingadi handingoita mutemarege wesembada inongoti chero chayawo inotanga yauraya mbudzi kana 10 asi iyo ichida kudya imwe chete waakuti mm -mm. izvizwa izvi uyu munhu uyu munhu saka kana ari munhu anokanganisawo sekukanganisa kwandinoita ini wapinda zvino pachi patsitsi pai patinotaura kuti tine loving kindness forgiveness empathy compassion newarm heartedness izvozvo izvezvo mhuka hadzina dzinotoda kutodzidziswa zvakapetwa imbwa dzinogona kudzidziswa kunzwa tsitsi nzou dzinogona kudzidziswa kunzwa tsitsi chichi uzoona imbwa dzakukwanisa kutsvaga vanhu dzakukwanisa kudii asi dzinotodzidziswa zvakapetwa zvino kana tichigona kuti tichigona kudzidzisa imbwa tichigona kudzidzisa nzou kupfungwa dzedu isusu tingatadza kudzidzisa sei hongu Paul anoti hakuna chinhu chirikaoma kudzidzisa rurimi kana kuti kudzidzisa mukanwa kana kuti kudzidzisa pfungwa zviri nyore kudzidzisa dhongi zviri nyore kudzidzisa bhiza asi ufunge zvako nekuti isisu tinofunga tine mufungo pfungwa idzi dziri pamberi apa idzi tinokwanisa kuti kana tanzwa ruchiva toziva kuti aa ah, ini handisi mombe ini handisi dhongi handiite manyemwe edhongi pachigayo ndinozvibata nekuda kwekuti ndiri munhu saka kuti tigone izvi tinozvigona nekunge takadzidzisa kudzora murangariro ukadzidzira kudzora murangariro zvinodzidzisa pfungwa dzako kuti dzidzikame Pai paunonzwa muchiuno mako makuti inini handigoni kugara ndisina mukadzi, handigoni kurara ndisina murume kana kuti kupedza mwedzi ndisina kurara nemurume kana kuti kupedza mwedzi ndisina kurara nemukadzi, ah unenge wamboita sei? Kana wakadzidzira kudzora murangariro uchaona kuti zviri kudiwa nenyama yako zvinokuendesa kumoto asi pfungwa dzako dziri kuti izvi zvinhu izvi hona nyama Hongu ungade zvako asi kana ukangotarisa zvako usingapindi mazviri unobvei hapana dzikama zvinopera maziso ako ingotsinzinya maziso ako ubvise pfungwa dzako pazviri let go Izvi zvinongoitika chete kana tikaramba tichidzidzira kudzora murangariro nguva nenguva. Muchaona kuti uchapedzisira wadzikama miri wako wese, wadzikamisa nepfungwa dzako dzese. Pazvinodzikama pauchanzwa zvakudzika newe uchatanga kunzwa kuti nyama yako yasununguka pfungwa dzako dzasununguka rufaro rwako ruri kuita ruchiwedzerwa pawakange uine kusuwa kukuru patsiviwa nekufara pawakange uine hasha kukuru patsiviwa nekufara pawakange uine ruchiva zvikuru patsiviwa nekungofara kuti izvozvi zvandiri zvakangoziruramira ndinogara ndakadaro pawakange uine ruvengo patsiviwa nerudo pawakange uine uine kunyima uine kuvenga kana kuita sei patsiviwa netsitsi nenyasha pawakange uchiti zvose zviya zviya zvaikutambudza zvatsiviwa nemwoyo munyoro mwari wakuitire zvakanaka vakuropafadzei varamba vachikupai simba rekudziidzira kudzora murangariro kusvikira makuti chero muchingofamba pfungwa dzenyu dziripo panzvimbo hadzigabe gabe hadziendi kusina maturo dzinozvidzora kuti panguva inei tiri parwendo mitirwe zvakanaka murambe muchinamatira muchinamata Vari kurwara, poreswai naMwari. Vari kuchema, nyaradzwai naJehovha. Vari kumbunyikidzwa, sunungurwai naJehovha. Vasina mhosva ivo vachimbunyikidzwa, Jehovha ngawakusunungurei. Wakambunyikidzwa, vari mumatrongo, gamuchirai Jesu Kristu, musunungurwe, muregererwe. Itirwai nyasha, Mwari aswere nemi. Kudzimara tichisangana mune chimwe chirongwa musondo rinotevera. God bless you.